Nhasi muchirongwa tiri kuno kuChikurubi Maximum Prison muguta reHarare munyika yeZimbabwe. Wakadii hako? Hai, ndinosimba.
Munofara here? Ndiri right hangu, zviri kufamba here? Aiwa, tinochengetwa naMwari. Uri seiko rwendo rwekujeri? Ko zvejeri zvinombokundika here? tinenge tichingodii tirimo tichingodaro daro ndimi muri kuno kumafura mhepo ha nhasi weekend kava tambonzi timbozorora saka matoono takagara pamumvuri zvedu apa handiti ka timbotandara tandara ee imhosva yeyi yawakapara yaita kuti zuva ranhasi unge uri mujeri okay okay ya inini nyaya yangu eh, yakandiwinza muno mujeri inyaya yemedha e, ndakaita meda yangu ndikapiwa 20 years ndiri mujeri ndikuda kuti uchindirondedzera kuti pakaparwa mhosva iyi zvakambofamba sei kubva kusvika musi wawazosungwa uchizoendeswa kukoti uchizosvika zuva ranhasi unoyu rauri mujeri haa nyaya yacho maitikiro ayakaita ndeyekudai so e, one day ndiri pamba pangu ndakatozorora pakauya bhuru wangu zvikanzi ah shamwari ngatimboenda musango timbonotsvaga matohwe ndikati ah shamwari inini nhasi ndakabhoikana adzimai vangu andigumbura nhasi handisi kufarira zvekupinda musango ndinoda kumbozorora bhuru wangu akati hano hande siya zvewakadzi izvi timbonorefresha brain patinodzoka tinodzoka wamunhu ari right ndikati hano its okay ndakaenda musango nabhuru wangu uya mhm. ndaenda musango nabhuru wangu uya uya eh, bhuru wangu uya uya pakufamba hatina kuzivawo kuti nzvimbo yatasvika inzvimbo yakadini mhm. bhuru wangu kwakurumwa nenyoka apa rova mbira iya yakamurova apa yamurova apa takabva tatiza iye nabhuru inini nabhuru wangu takaona mukana wekuti titize tibve panzvimbo iyoyo takatiza zvino bhuru wangu wakanga wotanga kuchinja kala watanga kuva munhu mutema tema so kuva munhu mutema wablack ini ndichikura ndakazwa kuti munhu wakarumwe nenyoka e, pangave pagumbo kunosunga netambo so kuti poison yaya isakwire kunobata pamoyo inini ndakatora tambo yebhutsu yangu ndakasunga paura kuti since warumwa apa e, poison ya isadzike kuuya kumoyo kuno saka bheta kubata apa right, eh.
saka ndakasunga ndakasunga ndakasunga saka kusunga kwandaita iye waizwe kurwadziwa semunhu uri kuwarumwa apa wakatanga kuridze mhere ndikati nomira ndiri kukuponesa ndikakusunga panapa ndozotsvage mushonga wekuti ndingakuise kuti upone nguva iyoyo ndichimusunga pane varume vaitsvage huni musango e, vakomana avo vakauya vakawanda zvekuma 5 6 7 vanhu vatiri kutaura ndivanani pane varume vaitsvage huni musango Alright.
Vakasvike vakandibata. Ah, uri kuitei munhu? Ai, wavarume. Ini ndiri kubatsira munhu uyu warumwe ndinyoka apa apa. Mukatarisa munoona. Zvikanzi no, uri kuuraya munhu uri kumusunga netambo pauro. Ndikandiri kuda kuti poison isadzike pasi kuti ipinde pamoyo apa. ndiri kuda kuti ararame muruchinda uyu zvikanzi no uri kuuraya munhu varume wakandirova zvekutoti izvezvi gumbo rangu iri handizofamba zvakanaka ba ndinofamba ndichikaminhira so ndinokaminhira so ndinokaminhira because eh, rakaiswe simbi vanapa ndakakwara vakandirova varume wandirova varume wandirova haiwa munondiuraya varume uku muchinda uyu waita sei wafa manje wafa waita black nekhala ya napoison ya nyoka yayo waita black uku tsinga dzabuda vakomana vati ah, uri kuona tsinga dzabuda musoro kuzara tsinga kudai handiti wanga uchimudzipa apa saka tsinga dzabuda because ropa rari sisafamba ndikati enda ndichida kuti risafambe kuitira poison isadzike zvikanzi wauraya munhu Ah. Zvakaoma. Wakomana wakanditakura wakaenda neni kupolice. Ndikazoenda kucourt. Court ikati wakauraya munhu. Ndikapiwa makore angu 20 years ndiri munhu. Vakazondibvisirawo mamwe makore because handina kuramba mhosva ba. Ndakabvuma. saka vakanga vanditi 40 years vakandidamburira napakati vakati ha wakupika wakupika 20 saka ndiwo makore angu andinawo wane 5 years muno manje ah pari zvino ndine 5 years ndiri muno eh ndasara ne 15 right eh ndopaperera chirongwa chedu chanhasi unoyu patatiri kuti behind bus tiri kuno kuchikurubi maximum prison